um, dyma ni unwaith eto, Gwynlli a fi. Dwi'n siŵr bod chi wedi cael hen tan bol o'n ni bellach. Ond uh, da ni mond yma i adael chi wybod Bod yr ymgyrch dal i fynd ymlaen, yym, da ni'n benderfynol o ail-agor y Wynns. Reit, da ni'n sefyll rwan wrth ochr yr adeilad, dych chi'n gweld, a dwi wedi dweud erioed, mae yn adeilad tlws. Um, dyna pam da ni eisiau weld o'n ôl yn ei gogoniant. Uh, chydig bach o hanes y lle, da ni di ffeindio allan bod oedd, um, oedd wedi cael ei gofrestru yn 1871 ar yr census ond bosib bod o dipyn bach hyn a hynna. Uh, wreiddiol oedd o yn Yy, westy, ac tua deg mlynedd wedyn mi mae o wedi cael ei gofrestru fel yym tŷ tafarn. Yym, ma' 'na ryw sôn am ryw Wyn Lloyd, Lloyd Wyn, oedd refrynt rhywbeth, dwi'm yn gwybod llawer, a be' o'n nhw'n ddeud oedd na fo oedd perchennog lot o lefydd yn Manor. Felly, da ni'n meddwl na dyna lle mae'r wins wedi dod. Mae hyn i gyd, diolch i Rachel o Manod, sydd yn gweithio yn yr archebu. Un o'r bethau dwi'n meddwl da ni'n gweld ydy fod cymuned Manod, dysgu mewn canolfan, um, dysgu mewn hwb i'r elfen gymunedol yna. Mae'r gymuned yn gry, mae'r iaith yn gry yma. Um, a mae'r deimlad o cymuned yn rili really gry ym Manod, ond dysgu ni ddim byd, ddim dod â pobl at ei gilydd. So dyna oedden ni'n meddwl hefo'r wins ydi gweld hwn yn mynd ar werth, dwi'n meddwl wel hwn ydi'r cyfle ŵan. Oedd o'n neis gallu gweld gymaint o bobl yn ddweud gwir wedi dod i'r capel, dwi dwi'n meddwl oedd y capel o leia dros hanner yym hanner o'n llawn doedd? Ac oedd o'n oedd o'n wych gallu gweld faint o dân gymunedol oedd yna drost um, weld y dafarn yn ailagor. A mae'n danos yn yr oes yma lle mae bobl yn mynd ar ei ffonau ac bobl ddim yn mynd allan i gymdeithasu. Mae yna ysfa ym mhoblogaeth um, y dre ac mae llawer iawn o bobl hefyd i allu cael y sgwrs wyneb y wyneb yna. Ac o'n i'n gallu gweld hynna'n glir yn y, yn y cyfarfod cyntaf. Dyna ni, yr esiamplau rili da yma o tafarndai gymunedol sydd wedi cael gryn dipyn o buddsoddiad ynddyn nhw. So dwi yn meddwl, er fod, so pryd da ni wedi cael, um, da ni'n cael gol golwg i fewn yn y tafarn, mae yna lot o waith i wneud. Dydy o'm yn fel i gyd. Um, so mae o'n mynd i gymryd dipyn bach o waith. Ond dwi'n meddwl mae'r gymuned rili really tu ôl fo, a dwi'n meddwl bod fedrwn ni wneud rhywbeth go iawn.
Be sy'n arbennig am lefydd fatha Blaena, Manodd, Tangrisiau, Llan, pan mae'n amseroedd calad, mae pawb yn tueddol i ddod at ei gilydd, dydy, dangos help i'w gilydd, fatha bydd o streic y chwaraewlwyr, de, pawb yn helpu allan, pawb yn tynnu at ei gilydd, neb ar ei ben ei hun, rhyw fath a bydda chi'n cael hen adeiladau, mae yna ma yna grefft, mae yna so, blood, sweat and tears, dwi'n mynd mewn i rhan fwyaf o'r adeiladau blaenau yma, llechi, Mae'n neis cael rhywbeth i gofio amdan yr hen adeiladau yma. Dim rhaid i bob peth fod yn newydd. Ond mae pawb yn llytho at ei gilydd, creu rhywbeth o hen adfail fel hyn. Wel, ddim ond adfail, ond... Mae just... Mae gen ti sense of belonging a... Mae pride yn dy gymuned, does? Oedd o'n lyfli.
Oedd o fatha diwrnod cynta o Wanwyn yym ac oedd hi'n braf ac o'n ni'n cael criw yn mynd allan a codi sbwriel o gwmpas Manod a dyna dan ni eisiau sicrhau ydy o- bod hwn ddim yn jyst tafarn, mae o'n rhywbeth sy'n dod â budd i'r gymuned tu hwnt i hynna hefyd de. Beth fyswn i ar lefel bersonol yn hoffi gweld yym yn y Wynns ydi ia bod o yn dafarn unwaith eto ond bod 'na wbath yym wel yn yn adjacent i'r dafarn fel boed hynny yn siop nwyddau sydd yn agos cyn y dafarn neu efallai rhyw fath o gaffi yym i bobl gallu istaw ista i lawr a cwtshio mlaen y tân rwbath fel 'na a a prif bwriad ydi jyst gweld yr adeilad arbennig yma sydd wedi cael ei atal am gormod o flynyddoedd erbyn hyn, i ailagor yn ôl fel hwb i'r gymuned. Mae'r gefnogaeth 'di bod yn wych, yym, ond dwi'n meddwl ŵan 'di'r adeg 'dan ni isio chi gyd i'n cefnogi ni go iawn, yym, achos i ne- i neu' hyn, digwydd, mae rhaid i ni gyd dod at ein gilydd a cyfrannu, helpu, um, be bynnag, be bynnag ydych chi'n rhywun. So, dwi hefyd yn erfyn arna chi gyd wedi gefnogaeth.